Gürrüňlerini eşiteris diýip oturypsyňyz, pygambaryň derman şägirdi. Gijeden, garaňky gijeden haýyrlanmakçy. Hemişe-de öz ýanyňyzda belläň, şihemi wagtlardan haýyrlanyň, bähbitleniň. Diniňiz üçin.

Resulullah aleýhissalam aýdypdyr, Meň ummatymyň adamlarynyň ýaşy barabilse altmyş bilen ýetmişe barar diýipdir. A'maru ummeti ma beýne sittine we seb'in. Meň ummatymda köplerçe adamlaryň ýaşy 60 bilen 70-de dünýeden geçjek bile diýipdir.

Köplerçe barabilse altmyş-ýetmişe barar diýipdir. We az adam altmyş-ýetmişden geçjek diýipdir. Bi ýagny aňyrsy bellije mütdetçi. Wagtyňy etjek işiňi ertire goýmaly däl. Şeýtanyň bir owadan kefi bar. Gözleň jemaat, meselen, biri bar, men bir gowy iş etjek däl diýýär. Indi bula açyk. Muny şeýtan aýtmaýar. Şeýtanyň dili bitüýsli. Men soňram ederin diýýär. Şeýtanyň dilişi, Men soňram ederin diýýär. Soňram asla etmerin diýdigi-de şoň manasy. Ýöne owadallap seni güýmeýär-de. Bir adam Men palan tüýsli tesbini men kyrk ýaşamda sanaryn diýse, Men elbetde şony sanajak dädirin diýdigi-de. Ýöne şeýtanyň dili bilen Soňram ulalamda ederin şony diýýär. Elbetde men şol işi etmerin diýdigi-de şo. Men palan iş edemden soň, palan sogap işleri ederin diýse, şony elbetde etjek däldirin diýdigi-de. Şony etjek bolsa şu mahal eder. Şony şu mahal-da musulman Alla we Resulullaha imany bardyr. Ýetmiş, altmyşyň arasy diýipdir Pygamberimiz, aleýhis-salatu wes-selam, Zulum etmesizlik, azajyk ömürde biriniň hakyny ýakmasyzlyk. Hakyny ýakmasyzlyk. Günähiň, haramyň yzynda gezmesizlik. Goýmaly bir ýerde. Türkmen aýtýar, şeriň irsinden öwrülseň haýyrdyr diýýär. Kesmeli-la bir ýerde. Äpbermeli bir ýerde. Bular meň bize näm diýmeli. Öz-özi özünden utanmaly. Bolýa-da meň bize näm diýmeli. Eý men şu müddetde iman gazanaýyn diýmeli. Sogap gazanaýyn diýmeli. Şony gabra ýeke-ýeke we Hudaýyň huzuryna ýeke-ýeke barylýar-da. Men şu pälim dogurlaýyn diýmeli. Niýetim salym bolsun diýmeli. Şu bir nefere ezýet berjekkäden Hudaýyň razyçylygynda gezjekdendirin. Eý, men dähretilje gezeýin diýmeli. Äý, men bir iki sanjak çörek alamda, arasynda bir çörek-de artykmaç alaýyn, ýolda öwümden çykana bererin ýa goňşyma bererin diýmeli. Şular gowulyklar jemagatlar. Häzir Hazreti Sa'dyň gürrüňine girmäkkä şu aýdylan keple bilen şuny tamam etsek boljak ki. Indi men çymal düşsem boljak ki. Hemme manaly bar ki muň içinde. Ynsanyň müddeti ömri bellije, We şu bellijede-de adam başardygyndan günäsini azaldyp, sogabyny artdyrjak bolmaly. Öňki ümmatda kän ýaşaýamyşçyklar, jemaatlar. Siz hesap çekiň, şu mahal şu il-günüň içinde üç ýüz, dört ýüz ýaşalýan bolsa, baý, Hudaý saklasyn, baý dinden çykyljak, Hudaý pygamberi dille beriljek. Allahy Züljelal bize rahmet edip ömrümiz gysga çetipdirda. Tä sagaman imandan çykman ahyrete geçer ýaly.